Lutwo dano wa watye ningo wunu ya abiboko wu story mo tye mego mo madit kilwongo ni grandma onywalo nyare nyare onywalo latinne so dano adek ma tye lok pigi mego madit ti ma kilwongo ni grandma ni ka ongolo gweno onongo ngolo but gweno acel tedo but gweno acel bayo pien ni nongo en pe ki fridge pien en onongo agulu ma en tedo ki gweno ne ni nongo tidi ci oweko en bayo but gweno mo acel i ye aya nyare oneno ni a ma nyuto kara mama kaki kibitedo gweno kingolo but gweno acel kibayo but gweno acel kitedo but pe openyo pingo ne. En ocito i otte ocako timo en kit tic acel-li ngolo but gweno acel bayo but gweno acel ki tedo pingone en pe oniang latin matitidi ma nyare onywalo eni-ni nyare onywalo latine matidi ma dong kilwongo ni grand daughter pa mego madit-ti. En dok oneno mane bayo but gweno acel-lo. But gweno acel tedo. Ci openyo min awayi ni, Mam, pingo mono kibayo but gweno acel-liu ka kitye ka tedone? Ci owaci ni, Ah, an ma adongo-ni aneno mamana onongo timo bene ka meno ma dong gran mam ma mege-ni. Co, owaci ni, Ok, wek onongo apeny kong gran mam. Gran mam, pingo in onongo ibayo but gweno acel-lo, but gweno acel itedo? Ci gran mam owacci ni, An ba lutwa wuneno wee, onongo an agulune nino otidi pe romo tedo gweno acel oloo co an angolo but gweno acel abayo but gweno acel atedo pien i kare cani dong puc pe pe waromo gwokone nongo gwokone tek co story eni pwonyo wan ni ngo ododo lok mutime eni tye pwonyo wan ni ngo nen eno ni dong dano me generation adek Kare pa megogi madit-ti okato, kare pa mego matidi ka obedo ni dong tye on play, latin acel-acel kitye ka nywalone. But remember, three generation now, ngo ma tye ka timme? Jo okene gitye kenyo ni mito timo biacara, biacara pe pi dano weng. Biacara tye pi dano ma giromo timo biacara dok gino mo keken ma in iyero iromo timone ci loko kwoni biacara pe yot ka ibed i mwaka dek mo ma nongo pe iweko iti timo gin acel-li ka jami obicako yubbe obicako lokke ka ibicako neno magoba mo eno gin ma pire tek. pe icit ki bijinec ni pien ineno dano mukene tye ka timone and tye jo mukene ma gitye i biacara giwaco ni gini tek mada biacara ni pe ber item atema pe yot but pe gia ki iye ba pe giweko nongo gitye ka timone cawa weng so gimito ni gibal cwiny in dong. Ci dong ibed to mot. Pe nge ni pe yot but cit idi cwinyi mwaka adek mo ma pe ia ki iye ci icako nyeno cene because eni aye in pud icito acita iye ni ibicako wilo jami mogo, iwilo table, iwilo cwan, iwilo anga gi, iwilo ngo cuburia gi me tedo koni iwilo ngo gi eni ni jami eni weng ibedo ka spending cente me wek cene eni gucak dugo nongo iri kong iye. Americans gi entertaining failures but Chinese pe gi entertaining failures. Chinese gimyero itim ci succeed ka pe out. Americans giromo in pumping cente i kom biacara en kadi pe aye making profit mwaka abic, mwaka apar, mwaka pyer adek nongo pud gitye ka timone.

Ka nino mo dano aruu aye cit item kong so eni idok idok carefully because ingeyo kit ma ipoto kwede ki iye wan mukene watemo biacara mogo wapoto iye but pe wangut pud watye ka timone omyero ka i spending cente paka wange nino mo acel lega icako realizing cente cako dwogo cen ngat ma obedo adwoyo mutoka labongo oketo seat belt ne ka nino mo oyokke oyokke ki lawote mo ogoyo kore. Loko wiye o kit atamo kwede so tika odonyo i mutoka ngiyo ni seat belt kala pire tek namba acel myero eketo mapat kwede eoni myero onge ni jo okene tye ma gicamo cam mo marac adada so cam marac-ci ka in icito i ot yat ci dokta owaco ni in dong ba idong ki dwe acel keken me living because of cammi nyo idong ki mwaka acel keken me kwo pien icamo marac. Tam kong kit ma ngat acel wiye wocamo kwede wucako wa ni no no no pe dong amyero icam i yo marac kiri tuk iloko wii cut co ticci dong ki an pe discouraging dano i biacara dano ocito wa temo pien kit ma titidi ma titidi ni romo loko kwo watiyo i yo maber dok me pore pire tek you cannot pour from an empty cup you have to have something ka iromo pouring bot jo mukene. Dano mukene ni giromo benefiting ki bot in nongo kong in i making sure ni you are ok. Financially you are ok nyo spiritually you are ok then you can pour to the rest of the other people. Obedience is better than sacrifice yeah so wor meni ki woro wek ninoni obed mapol i lobo kany meno gin ma pire tek yeah.